Менә шул. Хәбәрләр сездән матур хәбәрләр көтеп калырмы? Мин Рәмискә рәхмәтле. Ульян өлкәсендә нинди яңалык була, ул телевидениегә дә чыгып җибәрер шул җирдән, Конгресска да җибәрер. Түләүсез. Түләүсез. Ә менә безнең монда чыгыш ясаучы башка кешеләребез дә бар, әйе бит? Илназ Фәисович Фәйзуллин бу Татмедиадан Интертат.ру электрон газетасының баш мөхәррире һәм Улатның вакыйгаларының главный редакторы.
Әйе, мин Улатны, хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Менә без әкренләп кенә интернет темасына кереп киттек инде. Аңа күрә бик актуаль тема, үзегез дә белеп торасыз. Мин бераз гына Интертат сайты турында сөйләп китәсем килә. Сезгә тәкъдим итмәкче булам. Интертат сайты инде ул беренче татар сайтларыннан санала. Татар телендә электрон басма рәвешендә халыкка килгән матбугат чарасы. Ул инде менә 12 елдан артык эшли. Әлбәттә, шул 12 ел дәверендә үзгәрешләргә дә дучар булды. Инде ул Татар телле генә сайтта булып торды, аннары инде ике телле сайт булып торды. Безнең Әсия Туфановна да очрашуда катнаша, ул инде сайтта күп еллар шулай ук хезмәт куйган шәхесебез. Һәм менә әкренләп кенә сайт үз эшен алып бара. Эшлибез, яшибез дигәндәй. Бүгенге көндә без ике телдә чыгып киләбез. Һәм шулай ук латин телендә, латин график Шунда татар язмалары күчерелеп бара. Ләкин шушы көннәрдә якын киләчәктә безнең сайт, Интертат сайты татар телендә генә калачак. Бу инде үзенә күрә зур яңалык, аның уңай һәм тискәре яклары да бар. Сез инде барыгыз да журналистлар буларак, үзегезнең басма чараларыгыз буларак сайтларыгыз да бардыр, сез аны белеп торасыз, сайтның кирәклеген дә аңлыйсыз. Ни өчен кирәклеген дә анысы аны әйтеп тору шулай ук артык булыр иде, ләкин бары кабатлап китәм, ул сайт бүгенге көндә барыбер һәр матбугат чарасының үз сайты булу ул шарт булып тора инде, ул җәмгыятьтәге туган вәзгыять, аннан берничек тә качып булмый. Шуңа күрә без дә шуның өстендә эшлибез, тырышабыз, әлбәттә һәр матбугат чарасының аның ничектер контент Дигән әйбере бар, эчтәлек, ягъни ул эчтәлеккә игътибар итү бик мөһим. Безнең, мәсәлән, интернет сайтында яшьләр өчен мондый җиңелчә юмор белән сугарылган язмалар да чыга, шулай ук фото һәм видеога игътибар күп бирәбез, ул мультимедиа дип атыйбыз инде. Конкурслар, сораштырулар үткәрәбез. Инде ул үзенең әзрәк барыбер файдасын бирә. Соңгы мәсәлән 3 ай эчендә генә кулланучылар саны арта. Ул инде без үзебез яшьләр күбрәк. Шулай ук өлкән һәм урта буыннар менә монда да сүзгә телгә алынып китте. Алар инде күбрәк яраталар укырга. Инде аналитик язмалар, төпле фикерле булган, комментарияләр булган язмаларны алар инде күбрәк көтәләр, шундыйларны укырга тырышалар. Аларны да язабыз, тырышабыз, ләкин барыбер проблема булып кала ул, кадрлар җитми. Журналистика ул инде гомумән татар журналистикасына хас бер сыйфаттыр. Бүгенге көндә сыйфатлы татар журналистикасы ничек кенә булсын, ничек кенә дип әйтсәгез дә, канәгатьләнерлек дәрәҗәдә түгел. Чөнки безнең кадрларыбыз юк, яшь кадрлар нишләптер сирәк килмиләр, өлкән буыннар үзләренең Шушы еллары бар Резеда Абдуллина кызы шәхесләребез. Шуңа күрә бу инде гомуми вазгыять. Ничек кенә булса бар эшләргә кирәк. Һәм мин монда бер моментны телгә алып китер идем, сайтның ничек үсешенә бәлки тәэсир итү ысулы буларак, ул социаль челтәрләр. Анысын үзегез дә карыйсыздыр инде, тикшерәсездер инде, һәр матбугат чарасының үзенең группасы бар, төркеме бар, инде бер социаль челтәрдә. Шуның аша, э, мәсәлән, чынлап та үсеш бар, үзгәреш бар, кешеләр керәләр, укыйлар. Бу инде э, кире кайтам инде мин татар теленә ни өчен күчүебезгә э, бер уйлап караганда бит татар телендә сөйләшүче кешеләр, татарлар бик күп инде ул. Казандамы ул, башка чит төбәкләрдәме, башка илләрдәме. Ләкин алар барыбер кабул итәләр э, мәгълүматны, башка телдә, рус телендә әдәбият дигән юк. Татар телендә сөйләсәләр дә, барыбер укуы җиңелрәкме ул, или инде э, куллана үзенең сүзендә башка моментлар бармы? Э, сыйфат тама шуңа шуңа килеп төште, сыйфатка. Ягъни рус телендә язылган мәгълүматлар инде ул э, более доступно дип әйтелгән кешегә якынрак. Һәм игеләп киткән монда бер ике генә момент ул Татар сайтларында оперативлык безнең аксый. Яңалыкларны без соң куябыз. Инде ул вакытта бөтен кеше аны белгән була. Башка чыганаклардан икенче моментны мин әйтер идем. Әйтеп китим моннан соң, инде ул безнең материалларның Язмаларның аналитика корылмаган булуы һәм өченче момент бар, ул тышкы кыяфәт, дизайн. Интерфейслар безнең сайтларның матурлык ягыннан һәм уңайлылык ягыннан тагын да үсешкә әле потенциалы бар, шуңа күрә аның өстендә эшләргә кирәк. Гомумән әйткәндә шул, барыгызны да хезмәттәшлеккә чакырып калам, чөнки Интертапта икәнемчә без башларга Телибез һәм бүгенге көнгә дә алып барырга тырышабыз. Башка төбәкләрдә дә бу яңалыкларны биреп барырга, шул ук вакытта Татарстанда булган яңалыкларны башка төбәкләр укысыннар, күрсеннәр, кызыксынсыннар өчен. Шуңа күрә безнең без дә хезмәттәшлеккә һәрвакытча ачыкбыз. Әйдә керик, бергә булыйк, эшлик. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт. Хәзер

Һәм аларга газета редакторлары белән очрашуыма. Без ничектер менә хәбәрдар түгел. Башка язучыларны әйтә алмыйм үзем. Һәрхәлдә, хәзергә хәтта актившы язучы булсам да, бу сезнең белән аралашканым юктыр, чын гына әйткәндә. Хәбәрдар түгелмен. Шуңа күрә шушындый шәп журналистларны күрүгә мин искиткеч күрүемә искиткеч шатмын. Сез безнең Безнең халкның киләчәккә бару юлында иң алдынгы сафта барасыз. Чөнки басма сүз, газет сүзе, анда журнал сүзе ул әлбәттә бик зур көчкә ия. Кухня телендә әти-әнисе белән генә сөйләшеп, кеше әле үзен чын халык, зур халыкның вәкиле дип хис итә алмый. Чит өлкәләрдә очрашка яшәүче татарлар белән очрашканда менә аларның аларның авызыннан Китәләр, алар үзләрен ничектер кимсетелгән сыманрак хис итәләр урыс кешеләре арасында. Чөнки аларның мәгълүматы юк. Нинди зур халыкның вәкилләре икәнен алар аңлап җиткермиләр. Моны аңлау өчен татар халкының никадәр кодрәтле, көчле, талантлы икәнен алар белсәләр иде. Менә ул татар халкының шундый зурлыгын күрсәтүче бер өлкә, ул да булса әдәбият. Нәкъ менә милләтнең зурлыгын күрсәтүче ул. Башка сәнгать өлкәләре белән беррәттән, башка өлкәләр белән беррәттән дип әйтү генә дә әздер. Чөнки мәдәният, сәнгать ул милләтнең йөзен билгели. Элекке елларда, мин инде өлкән кеше, совет заманында дип әйтик инде, менә без язган әсәрләр Бик күп төбәкләрдә тарала иде. Вагон, вагон аны зәкалар иде. Урта Азиягә дә, Башкортстанны әйткән дә юк инде ул. Ул беләсез, минем сезнең газетла әйберләрем дә басылып чыккан бар. Мин дулкынланып утырам сезнең белән һөйләшә туры килгәч. Ул минем өчен бик якын газета. Бик мин аны гомер буе зурлыйм, зурлыгын аңлыйм сезнең газетаны. Башкортстан инде безнең үз халкыбыз кебек иде инде ул. Анда безнең, мәсәлән, мин Азат хакында журналында эшләдем. Еллар. Безнең журнал Башкортстанда Татарстандагыдан да күбрәк тарала иде. Һәм минем әсәрләрем анда барып җитә иде. Минем беренче әсәрем, беренче романым басылып чыккач, Шәфкать романы, мин бик күп өлкәләрдән хатлар алдым. Хатлар алдым, ул гаҗәп бер Мин җылылык белән кабул ителгән иде ул роман. Ә хәзер менә китапларым чыгып тора, беләсезме, бер, бер генә хата алганым юк. Чөнки минем китапларым бөтенләй барып җитми, чит өлкәләргә чыкмый. Ул бер мин генә түгел, ул бөтен язучыларның да шулай. Ничектер без арала, үзебезнең язучы укучыларыбыз белән элемтәләрне югалттык. Бу бик аяныч хәл, әлбәттә. Менә бу элемтәләрне торгызуда, булдыруда, безне халыкка якынайтуга Һәм халыкка безне күрсәтүдә, безне, безнең менә халкыбызны аңлавыбызны ничектер аңлатуда бу газеталарның роле зур булыр иде. Безнең башка юлыбыз да юк дип әйтергә кирәк. Телевидение чит өлкәләргә бик барып барып җитә бу юкмы, аны һаман саен күренеп булмый. Анар басма әйбернең турында басма лата мәгълүмат бирелсә әйбәт булыр иде, ничектер күрсәтелсә. Анары әдәбият бит ул бөтен халык өчен бер әдәбият менә халыкның бөтенлеген раслый торган әле ул бер өлкә. Сәнгати өлкә. Халык арасында мәгълүмат булмагач, безнең укучыларыбыз инде Бернинди хәбәрдарлыгы булмагач, шундый фикер таралган, ул татар әдәбияты ким әдәбият дип. Мин бу китапларымны да алып килдем сезгә мактану өчен генә түгел, ансы да барар, әлбәттә, бераз, иеме? Әйтергә кирәк, безнең китапларыбыз чыгып тора дип әйтәм инде. Китаплар бик күп чыга. Менә бу бер язучының, әйтик, соңгы елларда чыккан китаплары. Менә карап карагыз, менә бу Шәфкать романы менә бу китапта. Инде ул мәктәптә, мәктәп дәреслекләренә кертелгән, мәктәп программасына кертелгән ул әсәр. Менә бу Югалган якутлар дигән китапта шулай ук мәктәп дәреслекләре, мәктәп программасына кертелгән Чәчкә балы дигән әсәр бар. Ләкин аны мин халкыма ул турыда ни бирә алмыйм, нәрсә дип әйтим, хәбәр, мәгълүмат бирә алмыйм. Менә аны газеталар бу эштә безгә бик нык ярдәм итәрләр иде. Мин уйлыйм ки, газеталарның бәлки күпмедер дәрәҗәдә аларга безнең дә ярдәм булып торыр иде ул. Без дә ярдәм итә идек аларга, аларның статусын күтәрүгә, халык каршында дәрәҗәсен күтәрүгә. Менә ул халык бит әгәр белсә әдәбиятының зурлыгын, безнең дә романнар басылып чыгып торганын һәм китапларның менә шушындый рәвештә. Безнең урыс китапларыннан бер дә ким түгел китапларыбыз. Безнең романнарыбыз да алардан ким түгел. Менә тәҗ, тәрҗемә итеп кенә дә булмый. Һәм тәрҗемәгә безнең халык үсешенә ярдәм итә дигән сүз дә түгел әле. Менә татарча укысыннар иде алар. Китаплар яхшы кәгазьдә, матур тышлыклар, ялтырап торган китаплар, рәсемле китаплар. Аларны без Үзебезнең укучыларыбызга илтеп җиткерә алмыйбыз. Шул мәсьәләдә безгә бераз ярдәм итә алмассыз микән? Конгресс ит искиткеч зур эш башкара. Беләсезме, кайчакта әйтәләр инде, ул конгресс ни нәрсә эшли икән дип. Чөнки республика халкы дигәндәй үз ни белән, үз гамьләре белән мавыккан. Менә республика җыелган районда алар конгрессның ярдәме ул кадәр сизелми дә шикелле. Шундый күренеш мин һәрвакыт аңлатам. Менә без монда үзебезнең республикада әле безне кайгыртучылар күп, ә чит өлкәләр белән искиткеч эш башкаралар. Минем инде булса, мин үзем телдән булса да, сезне һәр җирдә мактап сөйлим, чөнки беләм сезнең эшнең зурлыгын. Татарның егерме биш проценты Татарстанда, җитмеш биш проценты читтә. Проценты читтә, әйе.
Мин олысына бик аңлатам. Менә алар миядә искиткеч зур эш башкаралар. Менә конгресс оештырылган ике Сабан туенда мин дә булдым. Анда халык ничек яшәгәнен дә һәм бу эшнең кирәклеген дә белдем. Бу Сабан туйлары бик кирәк, әлбәттә, аның елына бер мәртәбә була бит инде, әйеме? Алар менә шундый эш, шундый дип әйтмим инде, башка төрле дип әйтмим, эш Даими баруын телиләр. Хәзер менә даими эшчәнлек тә алып барыла. Ләкин әле менә әдәбият өлкәсендә мин дә, башка язучылар да бу багланышларны сизми, сизмибез. Бәлки сез фикерләр әйтерсез, менә ничек итеп безгә бер-беребез турында хәбәрдар булып торырга, әдәби әсәрләрне күрсәтергә. Чөнки журналистика белән әдәбият бит ул бер өлкә дияргә була. Безне, Мәдинә ханым, а?
Менә Рәмис Сафин сезне

Мәдинә апа, мин сезнең сүзләргә өстәп нәрсә әйтәсе килә, чынлап та конгресс турында менә нәрсә әйтәсез, китапларыбыз э, чит төбәкләргә таралмый дип. Чынлап та Казанга килеп, кемдер китап сатып ала дигән бик сирәк күренеш ул хәзер ул кызыксындыра укытучыларны, шул ук татар журналистларын, наверное, башка кешеләрне ул кадәр түгел. Конгресс аша без бик күп китаплар алабыз. Чынлап та менә мин э, күптән түгел тагын хат җибәрдем, мең китап алырга дип. Анда сезнең китаплар безгә икесе килгән иде. Без аларны кайтып укытучыларның август киңәшмәләрендә, съездларында, конференцияләрендә таратабыз. Менә конгрессның ул зур бер ни э, проекты, китап тарату. Болай китапны сатып алып, Казанга кемдер килеп кит, эзләп йөрүче бик сирәк. Казанга түгел, менә урынга, шунда илтеп җиткереп сатарга иде. Мин әйтергә кирәк, менә безнең бу э, романнар алар сатыла, Казанда сатыла. Минем э, китапларым сатыла. Мин алар алар нәрсә дип әйтим, алар үзләрен аклый. Бу китаплар барысы да үзләрен аклый. Бәяләре Кире кайта аны. Ләкин, э, э, э, нәрсә дип әйтим, менә үзебезнең чит өлкәләрдә дип әйтү инде гыймә, Татарстаннан башка өлкәләрдә үзебезнең укучыларыбызны югалттык. Алар безнең китапларны укырлар, менә Томскида мин Сабан туена барган идем. Анда беләсезме, менә язучыны ничек зурлап каршы алганнарын һәм соңыннан китапларны посылкалар белән сорап алганнарын күреп мин шок каптым. Исем китте. Алар сусыйлар, аларга белергә кирәк, бу безнең татар халкына, татар милләтенә белергә кирәк татар, татар әдәбиятының зурлыгын, татар әдәбияты рус әдәбиятыннан ким түгел икәнлеген белсәләр, аларга ул рухи ныклык бирә. Татар сәнгатенең, татар әдәбиятының зурлыгын белү, ул кешенең, кешегә бер ни бирә, аның үз, үзенә үзен ихтирамын һәм үстерә һәм башын югарак, югары тотарга ярдәм итә. Нефть белән дә без Алай бик мактанабыз, әлбәттә, ул әйбәт КАМАЗ да белән дә мактанабыз. Ләкин машиналарны да башка милләт кешеләре дә ясый. Нефтьне дә башка милләт кешеләре дә чыгара. Ә татар әдәбияты ул безнең татарныкы гына. Һәм ул зур әдәбият. Китаплары аның начар түгел. Менә бу китап, мәсәлән, нәрсә дип әйтим инде. Укылыш буенча беренче урынга чыкты быел. Мине кунакка чакырдылар әле. Һәм аны күргән бер кеше э, э, э, нитә, ярата. Берсе ни әйтә, сезгә дә бәлки ошап китәр. Менә шуңа күрә мин язучылар белән элемтәгә зуррак игътибар бирсәгез иде, мөмкинлек тапсагыз иде диләр идем. Һәм без бик рәхәтләнеп сезнең эшегездә ничектер булдыра алганча ярдәм итәр идек. Бергә бергә булсак, без үзебезнең зурлыгыбызны ныграк аңлар идек. Һәм ул һәр яктан безгә ярдәм итәр иде. Язучылар, бәлки, шул чит төбәкләрдә яшәүче кешеләр, шәхесләр турында матур-матур әсәрләр язар иде, язарлар иде. Ул аларга иҗат өчен бер, иҗат өчен бер нигез, азык бирер иде. Рәхмәт, Фатыйма апа. Менә хәзер инде бәләкәй генә музыка тәмәкесе сагалыйм әле. Безнең проектлар җавап итте. Рәмис тагын бер нөсхәдә иске чәчә күп инде без бергә. Кыска вакыт, чөнки барысын сөйләп торып булмый. Безнең бар шундый проектыбыз, мин әйтеп киттем, без Россия төбәкләреннән, шулай ук якын һәм ерак чит илләрдән студентлар чакырып китерәбез. Алар монда белем алалар һәм кире үзләренең төбәкләренә кайтып, шул алган белемнәрен андагы милләттәшләребезгә җиткерәләр. Менә шундый студентларыбызның берсе Базарбай Бикчәнтәй, ул консерваториядә укый, Зилә Зилә Сунатуллина классында.